Ċisju. Ċisju fenek vera ħelu. Ħelu ta' veru. Ċisju fenek ta' ċarruta. L-isbaħ fenek li xi ħadd qatt jista' jkollu. Imma baqa' fuq l-ixkaffa tal-ħanut għax kulħadd jiggustah imma ħadd ma jieħdu miegħu. Qed jistenna lil xi ħadd biex ikellmu u jgħannqu waħda miegħu. Wara tliet kotba tal-adulti, iddeċidejt li noħroġ dan il-ktieb. L-istorja tiegħu hija twila ħafna għandha l-fuq minn 15-il sena. Avolja dan il-ktieb ġi publikat is-sena l-oħra. Imma Ċisju xtaqt li l-istorja tiegħu tinfirex mat-tfal. Kemm minħabba l-karattru, kemm minħabba l-istorja u kemm ukoll eh, minħabba element eh, jina nħobb nimxi ħafna bl-emozzjoni u koll ġifir meta ktibt il-ċisju ma kontx qed naħseb fuq ċisju biss ma kont qed naħseb fuq l-istorja li dan ċisju eh, bażikament eh, jgħid. L-ewwel ħaġa li nixtieq nagħmel hija li nirringrazzja lil Christine Mizzi. Eh, Christine hija ħabiba li konna wkoll eh, konna qed nagħmlu l-masters l-Università flimkien fil-fatt anka gradwajna flimkien. Ehm, u meta kelli l-iskript ta' ċisju ehm, u l-Horizons tal-Buni wkoll jekk naf xi ħadd li jista' jagħmilna l-illustrazzjonijiet tlab Lila hi pittriċi u illustrattiċi kbira, għal min jafha forsi jintaqa' magħha anke fil-Malta Comic Con, tkun qed hemmhekk tagħti l-isketches tagħha fejn jidħlu anke karattri fittizji u Ċisju bażikament huwa bħala stampa huwa kreazzjoni tagħha. Il-qabża minn kotba l-adulti għal kotba ta' tfal ma kienx biss fejn tidħol il-kitba imma wkoll fejn tidħol l-illustrazzjoni u minn hawnhekk nixtieq nerġa' nirringrazzja għax eh, ix-xogħol li għamlet eh, bażikament mhuwiex biss fuq dan il-ktib biss imma wkoll fuq il-Big Book li l-Education Department Iddeċidew li jażlu fil-fatt illum il-ġurnata ċisju jinsab fl-iskejl kollha ta' Malta u għawdex bħala ktib kbir fejn l-allima jkunu jistgħu jagħmlu sessjonijiet ta' qari u ta' diskussjoni mat-tfal fil-klassi tagħhom. Min hu Ċisju? Bażikament Ċisju huwa huwa ġugarell ta' vera, huwa fenek ta' ċarruta ta' vera li kien qed jakkumpanja lil tarbija li kienet għadha kif titwieled U din it-tarbija kellha ħafna komplikazzjonijiet. Dan il-fenek mexa tul il-ħajja u tul il-mirakli biex ngħidulhom hekk eh, ta' dan it-tifel li llum il-ġurnata eh, huwa b'saħħtu iktar minni, twal minni. Eh, imma ċisu din hija l-istorja li ħloqt jiena biex kif dan ċisju sar realtà. Fil-fatt l-istorja ta' ċisju tispiċċa Din l-om li tmur ġo dan il-ħanut u ssib dan il-ġugarell u tixtri ħat-tifel tagħha li huwa marid. Dan huwa l-ewwel stadju, nixtieq li ċisu jkollu sequels, kollu kotba oħrajn warah fejn it-tfal li Ġa qegħdin isiru jħobbu lil dan Ċisju jkunu jistgħu jikbru miegħu ehm, mal-istorja tiegħu, ġifieri Ċisju ħajkber magħhom mhux biss ehm, huma jikbru ma' Ċisju li jibqa' ġugarel żgħir. Ehm, stejjer hemm, stejjer hemm ħafna u anka grazzi għal Horizons li qed jagħmlu li kuraġġ ukoll biex eh, intihom eh, iktar stejjer kemm għall-adulti u kemm għat-tfal Imma nimxu pass pass. Bħalissa qegħdin hawnhekk quddiem il-kamera nitkellmu fuq ċisju, probabbli l-ġimgħa d-dieħla nkunu qegħdin quddiem il-laptop u niktbu l-istorja it-tieni waħda ta' dan il-fenek ta' ċarruta. Grazzi li għal darbohra għedin nissegwu episodju ieħor mill-YouTube channel tagħna Rescoli by Carlo. Għal dawn il-ftit episodji fejn tidħol il-letteratura u l-kitba tiegħi libna għal Malti eh, speċifikament għax il-kotba huma miktubin bil-Malti. Nixtiequ li jkun hemm xi ħadd li jagħmel traduzzjoni tagħhom biex kemm jista' jkun nifirxu l-istejjer tagħna b'lingwi differenti imma dak il-proċess għadu ma wasalx. Għalhekk l-idea kienet li dawn il-videos nagħmluhom eh, bil-Malti biex l-udjenza Maltija tkun taf il-kodba tagħna fiex jikonsistu. Grazzi, ibqgħu iffollowjawna u tinsewx tagħmlu subscribe fuq il-YouTube channel tagħna Reskoli by Carlo.